Inda. nda ni matsheloni Ndau ya nduna.
ndi vho tshimange hafha u bva hafha madimbo hafha Nda nda khakhathi ya u na to vha na Colbert vho tshimange ndo vha ṱanganela.
ndo vha ndi tshi khou humbela u amba na na heḽi dukana heḽi ḽa eh, heḽi heḽi heḽi dukana ḽa maḓadzhe heḽi kana vha ri ndi ndi sesebisi wa hone

eh, nga nga kuguluzwana kwanga hafha ndo Eh. ndo mangala nga maanḓa ndi tshi khou ndi tshi khou dzi yo dzi sukela hangei ndi wana hokuḽa kuṅwe kuguluzwana kwa kuvhala kutsunga hafha ka gona hafha ndi wana kuho vhone zwino ndi khou vhudzisa hoyu a ri anḓani uri ya kha nṋe ndo vha ndo fanela ndi tshi khou vhudzisana na eh na hili a ḽi tanga ḽa hangeini ha ha vho mukunda malema eh zwino nda vha ndo ya nda vhudzisa hangei nda wana ḽi tshi khou dovha ḽa mbudza zwa uri hai founelani hoyu muthu hoyu ndi ene ane a nga ni vhudza zwa uri nguluvhe yo ya gai
Ai.
zwino ndi tshi khou ri Ngoho. ṅwanangai a thi khou tou lwa na ene lini Eh. ndi khou tou amba vho uri arali o tswa nguluvhe yanga vho a mbudze ṅwananga kana na wa zwi ngo tou itswa lini kana arali ori a tshi ḓa afha muḓini wanga muṅwe vho a ri a humbela uri vha vha vha na kudzhele vha vha vha ite hezwiḽa zwa u zwa u dzhia nguluvhe ya ngauri i ṱuwe yo shuma mushumo hangei tshitumbani tshawe mara zwi nga amba nga hezwo ngauri ndi kuguluzwa ha na ku tu ḓivha mushumo hoyoni hai mukala nṋe zwa nguluvhe Nṋe nguluvhe a no ḽa etsho tshithu mukalaha SABC livho ha ḽi nguluvhe. Thi khou ri o ḽa ṅwananga ene u tou vha ni a komphani. Eh, Ende a thi khou mu pomoka zwiṅwe zwithu nṋe ndi khou tou amba vho uri arali o o dzhia nguluvhe yanga i kana arali o i vhona huṅwe fhethu ngori thi zwi a itea a mphe nguluvhe Ah. yanga. hai muka nṋe mafhungo a nguluvhe vho a na hanefho hune ha khou ambiwa na haneo madzina ane vha khou amba havho vhathu a a thi a ḓivhi ho vhuya nṋe kereke ine nda dzhena yone nguluvhe ndi tshila a tshihulu si ngo mbudza zwa kereke na luthihi ee ha nda ndi khou tou sumbedzisa uri like kereke ine nda dzhena yone nguluvhe ndi tshila lune a yo ngo tendelwa no tou shumiswa sa screen saver kana wallpaper ndi dzhena zete nṋe a zwi ngo mbudza zwa kereke ngauri zwi a fana ngori ni ita na zwivhi zwihulu zwo no fhira zwa zwa u ḽa nguluvhe mara zwino ni nyago u dovha na nyago u mbudza uri ini ni dzhena kereke ya zethe he he a hu a hu ḽiwi nguluvhe na zwi- na na na na zwifanyiso zwa hone a zwi tendeliwi a thindi ndi khou tou vha sumbedzisa mukalo ra nṋe zwithu zwi no pfhi nguluvhe ai thi thi thi thi kwamei thi thi ḓivhi tshithu muthu o itwaho kha vha vhudzisese hanefho hayani hone ndi vho nnyi vho ri ndi vho nnyi ndo ri ndi vho tshimange havha Ah, no vha ḓivha thi khou vha ndi ḓivha dzula henefho Vhusimane. madimbo vhathu vha haṋu ndi a vha ḓivha vha ha maḓadzhe vha hone havha vhaṅwe vho mahavha vha ha maḓadzhe vho rekisoni vha no dzula hafha tsini na seli na horu na ludambya na ulu lwa hanefha madimbo zwino ndi tshi ḓo ri ah. arali a sa ṱoḓi na nguluvhe yangai ndi ḓo namba nda vhudza vhathu vha hawe vhoṱhe u ḓo zwi vhona zwa uri mulandu wa u tswa ndi mungafhani hai mukala i nga vha wrong number i nga vha wrong number mukala nṋe ndi sese bisi liwe ha vhafhu vha dzinguluvhe hai

ene ukuamba ngoho asi ene udzhia nguluvhe yangani hai hai hai nguluvhe ndi tshila tshihulu kha kereke yani ini ḓa no ṋekedza makumba afha ese sedza bizili vhu kuamba ngoho ene ha ḓivhi tshithu nga nguluvheni ee i kha ḓo ṋekedza thambo ntsu i- na na na na, na tswuku afha ni khou amba zwa vhukuma ini a ni ḓivhi tshithu nga nguluvhe yangani ee thi ḓivhi na nani nani mukala
kha ḓo ṋekedza maduvhula afho ri ṱanganyise ndi khou nyanga u ita zwiṅwe zwithu afho ṱavhanye u dzhia makumba angeini mani arali a tshi khou amba ngoho thilise sabc ene murwa wa maḓadzhe ndi na nṋe ndi muporofita thiri ndi ndi dzhena kereke ya tshigubu okay zwino ndo rumela ṅwananga uri ayo dzhia makumba na maduvhula na thambo ntswu na tswuku eh. zwino hu na zwine ndi khou nyaga u dzudzanya zwone hafha zwi amba zwori hoyo u tswaho nguluvhe yangai u ḓo ḓa vha phanḓa hanga hafha u ḓo ḓa gwadama hafha eh.
ya vha vha pfela vha na vhukoni mukala ri na muṱaṱisano nga dzi nga dzi thirty one dza december wa witchcraft awards hafha ḽa thohoyandou

Hai hu si tou ri vhuloi like nḓadzi ane a tou rwa nḓadzi sekele heiḽa ya ṱhanḓou ya balangana u khou ṱuwa na one million so a ri khou ri vha vha lowa ni
kana u ya delela nga maanḓa hoyu u khou mbudza zwa uri hu na muṱaṱisano wa vhathu vhane vha khou rwa nḓadzi zwiṅwe zwi ṱoḓa uri ndi nyago nṱulela izwi nṋe ndi a vha ri ndi ndi ite zwanga zwa mushumo mukalae vhone vhone vha nga zwithu zwavho arali u si inwi no no